Illum mort sal-wilġa, fejn seklu ilu konna morna jinwi, meta April kien ferjena bl-imħabba. Konna għadna naqbżu l-blat, niġru, u nżommu jitfid bħal ma jagħmlu tfal iż-żar. Kien żmien meta r-rebbiegħa ġġennen l-imħuħ, tinfed il-qlub u tnixxi minn ġo fihom għalqa peprin. Ma ridna xejn aktar, ħlief li nibqgħu nżommu id f'id, inħossu l-elettriċità tivvibra ma' subgħajna u weġgħa kbira ġo sidirna li ma ridniha tieqaf qatt. Xtaqt biss noqgħod ngħodd in-nemex kollu ta' fuq spallejha. u mbagħad niġbru u niżirgħu mal-irqajja tal-fjordulis. U dak il-ħin, il-maħt fjura tal-ħalib it-tajr imrekkna taħt ħajt tas-sejjieħ. Konti li omor ma nara waħda, mort niġi naqtaħħa u natijila. U id bissimit li u qalt li, Iva, bħal mi għamlu fl-istejjer, u jena supposti nxomma hekk. u resqitha lejni mnifseha. M'intix tinduna li snitli. Illum aħna storja fi ktieb li kieku kellna mmorru nidħlu hemm f'dik id-dwejra ta' fuq is-sis għandna minejn insibu jistennewna tlet platti bis-smit sħun. U daħdek il-ħarruba x'aktar xem il-lupu jistennini ngħaddi minn quddiemu fi triqti għal anti d-dar tan-nanna. Iżda jiena ma se nħalli ebda lupu jibilek, qedtilha waqt li warrabtilha troffa xar minn qudiem għajnejha. Illum jiena tifla ta' sitt snin, qaltli. U jiena għadni kemm għamilt il-preċett weġibta. U minnu fih erġajt qabattila ida fidi u stħajilt nisejjer nwassala sal-bib tal-iskola jew sal-lezzjoni tal-mużew. Tħobbni? staqsidni. U jien weġibta li nħobba daqs kemm il-wilġa tħobb il-ġarġir, u mħabbita qed inħossha xoq li qalbi bl-istess ħlew u qawwa li bija l-ħarrub ixoq il-blat. U qalt li tħobbni bħal man naħa li ħobb is-silla u ż-żar tal-larinġ. Mbagħad imteddejna fuq il-ħaxix u għadna nħarsu lejn ix-xemx jew taqta l-kobob tas-sħab u sensilhom kullana Kellha fuqha libsa ħamra dakinhar. U malli ntelqet fuq wiċċ il-wilġa, il-bisa nbidel f'bukketti ta' silla u ħapp il-qamħ, u n-naħal ġi jsoffi l-benna minn fuq il-bisa u mill-wardiet ta' ħaddejha. Qomt fuq minkbi u ħarst leha. Ma kellix kuraġġ imbusa. Dak kien mument sagru li lanqas bewsa ma kienet denja li tiksru. Erġajt intlift nott in-nemex ta' spallejha u nipprova nifhem xi tkun dik il-weġgħa kbira li kienet għodda qasmitli l-qafas ta' sidri. Imbagħad ħasditni, daret fuq ġenbha u qaltli, Nixtieq immut. Hawnhekk, issa, qabel ma l-istorja tagħna tintemm bi qsim il-qalb. Nieklu l-basal tal-ansar u mmutu hawn flimkien. Għax għandha tintemm biqsim il-qalb, staqsejta. Għax imħabba kbira bħal tagħna ma tistax tispiċċa mod ieħor. Bħal dik ta' Mark Antonio u Kleopatra, ta' Romeo u Ġuljetta, Paolo u Francesca, Juri Zivago u Lara, Anna Karenina u l-Konti Aleksej. Iva ħanini, l-istejjer tal-akbar imħabba, kollha bil-qsim il-qalb jispiċċaw. Imma aħna tfal ta' sitt snin weġibta waqt li ġbitta lejja u l-istorja tagħna tispiċċa they lived happily ever after. Ma weġbitnix. Reġet intelqet wiċċa l-fuq u għalqet għajnejha. Umbat geddisna u tattejna biż-żanżin tan-naħal u l-kullana ta' sħab. U rqadna. Illum mort sal-wilġa, fejn seklu ilu jien u hi konna zrajna n-nemex ta' mħabbitna mas-satar u l-fjurdulis. Imma la sibt id-dwejra bil-platti ta' smid, la sibt is-silla u l-ħabb il-qamħ u lanqas zanzin ta' naħal. Kien hemm biss il-lupu jsuq il-gafef u jħaddem il-krejnijiet. U l-eku tal-ħina itennili li l-istejjer tal-akbar imħabba dejjem jispiċċaw beqsim il-qalb.